Kagolo gi tiende, adwaro nyisi ni mawo nyawa gire. Ma dhi bedo maliet kaka pas. Odhi bedo maliet. Hey. En ang'o madhi bedo maliet? Ah, we maka kaka ine dwa maka no sama dwaro nyiso jopiny gima important kama. Ineno ka nyawa gire? Anene.
Ng'i ane ka.
Nyawa gire anyisi ni wang'ni kamoro ni Kisumu. Kisumu ang'o wa? Kisumu to dongo. Kisumu County ling mos an ema pod awuoyo. Ling mos. Aling'.
Ineno kit eh, picha ma menye wang'ini, man men aneno kit picha mineno menye wang'ini. To kikel ane. Ng'i ling mos, ling aling'a mos, asetoni. Asetoni, ineno ma? Aya, ne kwong ichama ne ngomano, winja ne kit ngomano. Winji. Nyon ane ngomano. Nyawagira awacho ni nyis jopiny kit ngoma midwaro mielo. Midongi moro mama
Midongi ndisoni mama Wapi adek tatu Mi mama odanyagi yote Miel ngoma. Mano An ema pod awuoro ne ling ngono. Manotno mano mar ng'a?
Miliel ngoma.
Anuoyo.
Iwinjo kit ngomano?
Awinjo kit ngomano.
Mano iluongo ni Joni Wuod Ateri. Joni Wuod Ateri. Joni Wuod Ateri. Iwinjo? Awinjo. Mano iluongo ni Joni Wuod Ang'owa. Joni Wuod Ateri. Aya wadhi.

Pok omina tieno poda podi. Sini podi nyawagire. Podi. Mano podi. Podi, Amina, Podi. podi. Aya. Mano iluongo ni Simba Jakababa. Simba Jakang'owa. Simba Simba Jakababa. Jakababa. Jakababa. Koro ne. Jant mogik. Ma jant ma koro ineno ka kawo gimoro amora aket ang'owa piny. Aya, mia mia mia mia. Iluongo ni ma ajant mapek.

Mano ne ling mos. Mano ne ang'o? Eh, to mano thum. Jopiny anyisi ma iluongo ni Kochupe Boy kata kiero mana muziki marang'ongo from Subaland. Anyisi ni kit ngoma mineno ni wakelo ni no ma iluongo ni anyisi ni Mr. Kochupe Boy the big giant number one. Namba mbili, namba mbili, namba ariyo wan gi Simba Jakababa. Koka namba adek wan gi Joni Wuod Ang'owa, Joni Wuod Ateri. Anyisi ni ngoma ochwakore kanyo. Iluongo ni Cosmos Club mayudore Kisumu. Ka joma do dhi present nu kanyo madongo dongo, anyisi ni wan gi Freshers Night kata kidendo awinjo ka dhume gi dho Kisungu. Iluongo ni Freshers Night. madhi bedo gi jo kaka ang'owa jo Rotary College. Anyisi ni mamit mar atari. Iwinjo ka achako kwano ni neng' nang'o? Achako nigi Mr. Kochupe Boy. Number one. Number two, Simba Jakababa. Koko atike gi ng'awa. Joni wuod ang'owa. Joni wuod ateri. Nyawa gire. Apenjo niya, to donjo to pesa. Anyisi ni donjo pesa mogore lu. Ogore ang'owa. Mane lu. Pesa mogore lu gi lop tiende. anyisi ni donjo en mana siling mia achiel kende Mia kaka ineno achiel lweta kende. siemoni Ah, mia achiel donjo kende. en 100 shillings kaka ineno lweta donj siemoni aya koro nyawagire adwa ni tiekna gi ngomani adwa ni watieke gi ngomani watieke gi ang'o wa ngomani

Anyisi ni jopiny ma podi kendo pod ang'owa podi nigi time minyalo manyogo pesa ma siling' mia ang'owa mia achiel kende midhi imielgo ang'owa imielgo joni wuod ateri imielgo kochupe boy pamoja na simba jakababa iluongo nang'o cosmos club